Әйтеп китәсем килә мубарак Рамазан аена беренчедән Әлхәмдүлиллә аяк бастык. Ә ураза тотуда тәҗрибәле булмаган яисә яңа гына керешкән мөселман кардәшләребез дә бар. Шуңа күрә ураза тотуның кагыйдәләрен тагын бер кат искә төшерү артык булмас. Минемчә, бу бик мөхим мәсьәлә. Бүгенге көндә кеше уразага килеп, Гади булган әйберләрне белмиләр. Нәрсәне уразаны боза, нәрсәне уразаны бозмый дигәндәй, без сезнең белән түбәндәге өч төрле эш уразаны боза, шуның турында сөйләп китәбез. Борчак кадәр булса да, ризыкны кабып йоту, ул булырга мөмкин. Шулай ук дару да һәм башка төрле матдәләр дип әйтәсе килә. Бер тамчы кадәр булса да су йотып җибәрү яки дару. Шулай ук уразаны бозучы гамәлләргә керә якынлык кылу. Уразаны тоткан кешегә түбәндәге эшләр мөстәхәб, ягъни мактаулы гамәлләр булып санала. Таң атканча кадәр, тон ат, таң атканчы төндә торып сәхәр ашау. Бу гамәлне пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм даими эшли иде һәм әйтә иде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тәсәхәру фә иннә фис сухури барака таң алдыннан сәхәр ашагыз чөнки бу вакытта бәрәкәт бар бу хадисне имам бухари риваять итте Авыз ачуны соңа калдырмау. Әлбәттә, бу мөстәхәб гамәлләрдән санала һәм изге гамәлләрне арттырырга тырышу. Э, Боларны калдыру э, гөнаһ булмаса да, ләкин барыбер пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең сөннәтен калдыру э, ераклашу дип кабул ителә. Э,

Рамазан аенда күбрәк үзебезнең изгелекләребезне Коръән укуларыбызны гына түгел, ә аның мәгънәсенә керешеп, тәфсирен өйрәнсәк иде, дип әйтәсе килә. Бүген көндә, әлхәмдүлилләһ, Татарстан Дини нәзарәте тарафыннан шундый матур Кәлам шәриф мәгънәви тәрҗемә бастырылды, мин сезгә аны алырга тәкъдим итәм, анда чыннан да Ә, бик мәгънәле, бик аңлаешлы телдә ул ә, җиткерелгән дип әйтәсе килә. Ул гади кешегә бик ә, җиңел укырга дип әйтәсе килә инде. Ураза вакытында киндезен түбәндәге 10 төрле эшне кылу бакрух шелтәле ярамый эшләргә дип әйтәсе килә. Шуның турында сөйләшеп китәсе килә сезнең белән. файдасыз һәм әдәпсез сүзләр сөйләү, озак вакыт мунчада яки душта яки су коенуда чумып коену, озак э, ягъни озак мунчада утыру яки душта яки э, су коену озак итеп. Ул тыела безнең э, шәригатьтә һәм чөнки су керү ихтималы бар. Кылактан, борыннан һәм Арт тишегеннән кереп китсә дә, су ул уразаны боза. Шуңа күрә аннан ерак булырга кирәк. Ризык һәм сагыз чәйнәп йөрү, бу дөрес гамәл түгел, ул да уразаны бозуга китерергә мөмкин. Һәм инде берәр азыкка телне тидереп, татып карау, бу да макруһ гамәлләрдән, шелтәле гамәлләрдән санала. Авыздан үбү, ифтар кылмыйча ике көн рәттән ураза тоту безнең шәригатьтә дә шулай ук тыела. Авыруның артачагын белә торып ураза тоту, үзеңә зыян салу дип әйтәсе килә. Боларны безгә үтәү дөрес түгел. Ягъни болардан безгә ераграк булырга тырышырга кирәк. Ураза тоткан кешегә башка ун төрле әйберләрне үткәрү, э, башкару э, ул хәерлерәк һәм дөрес булып санала. Э, мәсәлән, сатып ал, кай вакытта без малны сатып алабыз, аны бераз генә татып карау ул дөрес булып санала. Һәм инде балага ризыкны чәйнәп бирү тиз, тиз арада ул тыелмый дип әйтәсе килә. Ә, күзгә шулай ук сермә сөртү, тешләрне паклау, чистарту, ә, кан алдыру, ә, селек салдыру, гысел кыйну, мунчага кереп тиз генә ә, юынып чыгу һәм шулай ук әйтәсем килә, ә, укол кадауда ә, ул

Аннан соң без иртәнге чакта үзебезнең үзебезнең сәхәр вакытында ният кылган вакытта укылачак догаларыбызны онытмыйк. Кич белән ифтар кылыр алдыннан ике-өч минут кала без кулыбызны күтәреп иренмичә догаларыбызны кылсак иде. Аллаһ Тәгалә шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын. Уңышлар сезгә, Аллаһ Тәгалә кылган изгелекләрне кабуллардан кылып,